Doctor Rhianedd Jewell ydw i ac rydw i'n gweithio fel darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Cymraeg Proffesiynol. Fe raddiodd y myfyrwyr cyntaf gyda chanlyniadau anhygoel, mae'n rhaid dweud. Graddiodd 57 y cant ohonynt gyda gradd dosbarth cyntaf, ac fe enillodd y 43 y cant arall radd 2-1 uchel. Mae canlyniadau cyflogadwyedd yr adran hefyd yn dangos pa mor werthfawr ydy gradd yn y Gymraeg, oherwydd mae 100 y cant o fyfyrwyr yr adran a raddiodd y llynedd mewn gwaith ar lefel uwchraddedig neu mewn addysg bellach chwech mis ar ôl graddio. Os o'n i eisiau 'neud Cymraeg, dyma'n sicr oedd y cwrs o'n i eisiau. mynd i neud a gan bod 'na 'run prifysgol arall yn cynnig dim byd tebyg odd hynna'n helpu fi wedyn yn meddwl o dwi'n sicr isio dod i Aberystwyth. Caiff y modiwlau eu dysgu gan fwyaf gan ddarlithwyr yr adran, ond fe gewch chi glywed hefyd gan bobl broffesiynol sy'n gweithio mewn sefydliadau Cymraeg eu hiaith. Da rwy'n yn ei gweithdy cyfieithu ar y pryd, gen i bobl o'r wasg a bobl o'r brifysgol, bobl o wahanol feysydd yn siarad efo ni. A mae'n wych cael gweld rwy'n sydd yn y swydd a sydd efo profiad blaenllaw o wneud y swydd yn dod i siarad efo chi. Mae Cymraeg Proffesiynol yn rhoi cyfle gwych i chi ddatblygu sgiliau ymarferol ar gyfer y gweithle. Yn hoff beth i mae'n siŵr ydy'r agwedd ymarferol o'r gwŷr gwadd. uh, i, i deithiau a hefyd y ddwy brif dasg rydw i'n gwybod amdanyn nhw wedi gwneud nhw llynedd yn y flwyddyn gyntaf sef uh, golygu cylchgrawn llenyddol o ddraig a trefnu noson lenyddol i naws oedd y ddau brofiad neu'n andro so o fuddiol i mi a mi fydda'n lot o dyfodol. Yn yr ail flwyddyn rydych chi'n cael cyfle i wneud profiad gwaith fel rhan o'r modiwl y Gymraeg yn y gweithle. Ddois i um, ei gwasanaeth uh, cyfieithu Llywodraeth Cymru yn Aberystwyth a Gaerdydd ac yn uh, adran gyfieithu Cyngor Gwynedd hefyd ac oedd o'n brofiad gwych yn cymharu y llefydd hynny a gweld sut oedd y Gymraeg yn cael ei defnyddio o fewn y sefydliadau. Fydden ni'n annog unrhyw un sydd yn ystyried unrhyw faes i fynd ar brofiad gwaith. Mae ydych chi'n cael Y traddodiadol a'r modern i gyd efo'i gilydd. Mae wedi bod yn agoriad llygad, dwi wedi cael gweld gymaint o gyfleoedd sydd yna i bobl sydd yn dewis neu gradd yn y Gymraeg. Mae o'n rhywbeth dwi'n meddwl fydd cyflogwyr yn edrych arno fo ac yn meddwl, waw, mae hyn yn sefyll allan. Anaml iawn fydden ni yn troi unrhyw un lawr, dwi'm yn cofio i fi i wrthod cynnig swydd unrhyw un sydd wedi dod o Aberystwyth ac maen nhw wedi bod yn gyffeiliad mawr dros y chwarter canrif ddiwetha i Pris. Mae'r Gymraeg yn agor drysau ac mae'r cwrs Cymraeg Proffesiynol yn cyfuno modiwlau iaith a llên traddodiadol gyda modiwlau sy'n cynnig sgiliau galwedigaethol hynod o bwysig ar gyfer datblygu gyrfa ar ôl graddio. Mae hi'n gwrs amrywiol, diddorol a hynod ddefnyddiol. Os ydych chi'n ystyried Cymraeg, wel ystyriwch Gymraeg proffesiynol, yn sicr, achos mae o fatha rhyw Gymraeg supercharged rhywsut.